Helo, bore da. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel ac yn mwynhau'r gwyliau. Mae'r gwyliau Pasg wedi dod. Mae'n anodd cadw trac ar y dyddiau nawr yn dweud gan bod ni wedi bod bant o'r ysgol nawr am bron i dair wythnos. Ond mae heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn i Gristnogion. Ac oherwydd hyn, roeddwn i'n meddwl bydd e'n syniad da I ddarllen stori o'r Beibl i chi, gadw trac o'r amser. Mae heddiw yw dydd Gwener y Groglith, mae'n benwythnos y Pasg, a bydd dydd Sul yn dydd Sul y Pasg. Ond heddiw yw dydd Gwener y Groglith, a dyma'r diwrnod bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl roedd Iesu Grist wedi marw. Felly, dyma stori o beth ddigwyddodd ar dydd Gwener y Groglith gyntaf. Yr haul yn tywyllu. Hy, rwy ti'n frenin felly, wyt ti? Gwawdiodd y milwyr Rufeinig. Rhaid i ti gael coron a chlogyn. Roeddwn nhw goron ar ei ben, un wedi gwneud o ddraen, a chlogyn porffor amdano. Dyma nhw'n plygu o'i flaen a dweud, Eich mawr hydy? Yna, dechreuodd y milwyr chwipio Iesu a phoeri arno. Doedden nhw ddim yn deall mai ef oedd tywysog bywyd, brenin nefoedd a deiar, a'i fod wedi dod i'w hachub nhw. Gwnaeth y milwyr arwydd ar geiriau ein brenin arno, a'i hoelio i groes bren. Cerddon nhw i fyny bryn y tu allan i'r ddinas, ac Iesu'n cario'r groes drom ar ei gefn. Doedd e erioed wedi gwneud dim byd o'i le, ond roedden nhw'n mynd i'w ladd, fel petai e'n lleidr cyffredin. Cafodd Iesu ei hoelio ar y groes. Maddau iddyn nhw, nhad! llefodd. Dydyn nhw ddim yn deall beth maen nhw'n neud. Roeddet ti'n dweud dy fod am ein hachub ni, gwaeddodd y bobl, ond wyt ti ddim hyd yn oed yn gallu achub dy hun! Ond roedden nhw'n anghywir. Gallai Iesu'n hawdd fod wedi achub ei hun, petai e wedi galw, byddai criw o angylion wedi hedfan ato. Os wyt ti wir yn fab Duw, galled ddod i lawr oddi ar y groes, meddwn nhw wedyn. Ac wrth gwrs, roedden nhw'n iawn. Gallai Iesu fod wedi dod i lawr. Petai wedi dweud un gair bydda'r cyfan wedi dod i ben, fel pa wnaeth e wella'r ferch fach, a thaweli'r storm, a bwydo'r 5,000 o bobl. Doedden nhw ddim yn deall. Nid yr hoelion oedd yn cadw Iesu yn ei le, ond cariad. Nhad, llefodd Iesu gan edrych i fyny, Nhad, ble rwyt ti? Paid â ngadael i! Pan siaradodd Iesu, Am y tro gyntaf, a'r olaf, ddigwyddodd dim byd. Dim ond tawelwch di-ddiwedd erchyll. Wnaeth Duw mo'i ateb. Trodd i ffwrdd oddi wrth ei fab. Roedd y dagrau'n rhedeg i lawr wyneb Iesu, wyneb yr un fyddai'n sychu pob deigryn o lygaid pawb. Er ei bod yn ganol dydd, disgynnodd tywyllwch dychrynllyd dros y byd. Doedd yr haul ddim yn gallu tywynnu, roedd y ddaear yn crynu a'r mynyddoedd yn ysgwyd. Torrodd y creigiau'n ddarnau, roedd y byd i gyd fel petai ar fin chwalu. Roedd Duw'n dangos ei gasineb tuag at y pethau drwg yn y byd, trwy anfon storm frawychus i ddesgen ar ei Fab ei hun yn hytrach nag ar ei bobl. Dyna'r unig ffordd roedd Duw'n gallu cael gwared o bopeth drwg, heb ddinistrio ei blant oedd â'u calonnau'n llawn o ddrygioni. Yn sydyn, gwaeddodd Iesu mewn llais cryf, Mae'r cyfan ar ben! Ac roedd e hefyd. Roedd Iesu wedi llwyddo i achub y byd i gyd. Nhad, llefodd Iesu, rydw i'n rhoi fy mywyd i ti, a gydag ochenaid fawr, bu farw. Llanwyd yr awyr a chymylau a chysgodion ryfedd, a'i phorffor, oren a du, fel clais. Aeth ffrindiau Iesu at y groes a'i garion dyner oddi yno, Roeddwn nhw eu gorff i orwedd mewn bedd newydd wedi gerfio o'r graig. Pam oedd Iesu wedi marw? Beth oedd wedi mynd o'i le? Beth oedd ystyr hyn i gyd? Doedd ganddyn nhw ddim syniad. Oedd pob un ohonyn nhw'n torri galon. Dyna ddiwedd ar Iesu, meddai'r arweinwyr. Ond, er mwyn gwneud yn gwbl sicr anfonon nhw filwyr cryf i warchod y bedd, Gwthiwyd clamp o garreg fawr o flaen drws y bedd, rag i neb allu mynd i mewn nac allan. Wel, dyna ble ni'n gorffen ar ddydd Gwener y Groglith. Pawb yn mynd i'w gwlâu, yn meddwl bod popeth ar ben, bod Iesu Grist wedi gael ei groesoli, bod e wedi marw, bod e wedi mynd. Ond gwnewch yn siŵr bod chi'n dod nôl i sianel YouTube ar fore dydd Sul i glywed beth ddigwyddodd ar ddydd Sul y Pasg gyntaf. Hwyl fawr!